As if sɛ Ghana yɛ ungovernable na saa adeɛ wei deɛ ɛno na akɔyi Owura Kwaku Anyidoho ano ka because wɔn atrae so many times afei deɛ to the extent sɛ kuu koraa bɛsi kuu kuu koraa bɛsi ne nyinaa they are they are doing that on the basis of security wɔn fi so wɔn bɛnya reason bi ɛwɔ hɔ afei deɛ Ghana yɛ. seriously insecure do koraa sɛ ɛɛ bambɔ bie ni hɔ president koro no koraa ni bambɔ na deɛ too ne papa no ebi san aba aba abɛto ne biem wei yɛ adeɛ a ɔdrame home ɛde akyerɛ probably the vulnerability of this government Enti ade a abɛtɔ wɔn ne sɛ n'ano akɔ akɔyi ne ka. Na me deɛ, deɛ mɛka kyerɛ wɔn ne sɛ, Eh, mahwɛ wɔn a yɛyi wɔn mo ma wɔn bɛyɛ party executives. Yɛnhwɛ yie. Government bi abɛyɛ strong a, ɛgyina party executives. O party executives wɔ yɛn mfɛ nni agorɔ. Sɛ wokɔ baabi te sɛ China na Japan, Anaa mpo South Africa ha a, party no yɛ so strong sɛ sɛ bɛnya nkwakyɛnkyɛn biara na wɔkɔhwie wɔn gu hɔ sɛ wɔnyɛ executives. Enti South Africa koraa no, tɛm a na wɔpɛ sɛ wɔyi Zuma ɛfiri hɔ no, wohu party executives very strong and powerful yɛn mu committee nti wɔn ka sɛ firi hɔ a wofiri hɔ. Kɔ na kɔhwɛ Russia or China, people who become party officials, sɛ party chairman ne secretary anaasɛ organiser. Kɔ na kɔhwɛ nipa no gyinabea no ne tebea a ɔwɔ mu and how he has been taken through serious political development. Nyɛ sɛ obi denam ne baabi a na ɔnam hɔ kɔ anoma na ɔtumi kasa a yɛa ne yɛakɔfa no, mekɔ stand for this. Yɛ a party no ntumi develop no sɛ yɛ yɛ develop no to the level sɛ ɔbɛkasa a ogyina branne. Ɛno bi na ayi ayi do. Eti party officials, me deɛ both NPP and NDC, the party must be very very very strong. Ɛhɔ na intelligence people wɔn a wɔwɔ nimdeɛ. Ɛhɔ na ɛwɔ sɛ wɔnom pue. Enti Dayɛse General Secretary reba abɛkasa wɔ particular sɛ sɛ China anaa Japan anaa mpo US, South Africa Secretary of a party reba abɛkasa, the General Administrator of the party, ɛyɛ asɛm kɛseɛ. Ɔnkɔtena hɔ nkɔtoto mpaapaa so. Very serious ɛyi. Eh? Ɛna yɛayɛ general secretary. Ei! Eh? Yɛfrɛ waa ne bɛ wagye fon. Ɛbɔ mu a na wafa hefa na ɛfrɛ me no. Ɛmo eh, sesɛe. Ma ne keka bi mfa nkyerɛ wɔn mo.

akɔm no kɔ ato hyire nti wosɔre koraa na wo kasa nti party deɛ executives ho hia nnipa a wɔn ba as party officials mo to aba a mo nyi wɔn a wɔn gyina brane kasadɛ ɛno na yɛde teteɛ people who will make the party relevant both in opposition and in government. tɔtɔ ne yɛto ne yɛde bobɔ nkurɔfoɔ ne yɛ mu mmunu hwe ee mo mba na ɛbɛ yi yɛka kyɛ amerikafoɔ na aba no o gayfoɔ no na aba no wɔn mo bɛ faya mo mmaa ne mmaa bɛda mmarima ne mmarima so mo nso mo mma gu hɔ yɛkyiri kooko a yɛdi ne mma ɛhɔ na mo mma kɔ sukuu Ɛhɔ na mo yerenom wɔ. Bebree koraa nyinsɛn wɔ ha a wɔse yɛakɔwo hɔ sɛ ɔnyɛ citizen of America. Na enti wɔyɛ citizen for America no ne yɛde no kɔ sogya a na wakɔyɛ gay. Wonte military cooperation ase. Sɛ wonte ase a, mfa ano nkɔ fam. Enti ɛhɔ aduru time a nkurɔfoɔ exploit. Enti meka sɛ wowɔ opposition nipa apɛ sɛ ɔyɛ relevant deɛ woyɛ ne deɛ w'ano ka nsɛm koro a woka no ebi tumi ka wiase kɔ Nelson Mandela na kɔhwɛ ne nsɛm ɔkaeɛ wobɛhu bi Socrates mu nyinaa wobɛhu kɔhwɛ Archimedes ne nsɛm a ɔkaeɛ kɔhwɛ Winston Churchill kɔ na kɔhwɛ Kwame Nkrumah nsɛm a ɔkaeɛ

Wote aseɛ? Ɛnyɛ nnipa nyina na ebi kura pɛ wo yie. Enti afotuo a mede bɛma no ne sɛ, eh, as general, deputy general secretary, ebi a menim ne party nom philosophy and NDC koraa as a whole, hwɛ, you must establish credibility first ansa. Da bia matu NDC foɔ po sɛ, you must first establish credibility when you are in opposition.

Woka kyerɛ asɔfoɔ sɛ criminals in sockets. Sɛsi yɛ a waba abɛyɛ soro abɔ. N'ano yɛɛ yɛ a wo se nkurɔfoɔ bi singere a ɛka nɛre. N'ano yɛɛ yɛ atɛmdidi a ɛkɔɔ soɔ. Ɛwɔm sɛ yɛse Ghanafoɔ ɛwerɛ firi nsɛm ntɛm deɛ but I can tell you there are so many things it will take them years to forget. Wɔnom bɛkyɛ ansa na wɔnom wura afi. Enti me deɛ, it is good the security is now alert. Wɔn nyere wɔn ho. Wei deɛ ɛnyɛ matter of party sɛm, ɛyɛ wei sɛm. Na nkwadaa di akyire na boys di akyire wei nom. Me deɛ deɛ ha me koraa ne mmeranteɛ yɛ adaakye ka wɔ sɛ mo sua kasa dɛ sɛ mo bɛkɔ mpo a sometimes when it is wrong it is wrong. it is wrong wei yɛ undemocratic ɛnyɛ adeɛ a ɛyɛ sɛ ɛnyɛ ghanafoɔ koraa yɛn teteɛ saa na ɛteɛ even if mekora me nti so obi aka sɛ ebi da to that extent na yɛ sɛ ogu na ɛm sɛ nsuo bɛtɔ a yɛ na nkrama di kan so ɛho for about two or three weeks yi bɛ ne nyinaa no kwaku kasa no Ɛhyɛ aseɛ ɛɛkyɛngyi kyɛngyi aa na ɛdane dane aa te sɛ alupre ɛɛbɛhwe aseɛ. Enti na kyerɛ sɛ wohu sɛ ampa deɛ wɔɔkɔ no wɔ degenerate into ayi, wɔɔsesa akɔ baabi bɔne. Na ɛno ɛyɛ me nwanwa sɛ party no paa top officials bi antumi ankye no ansi hɔnom anka ankyerɛ no sɛ Kwaku nsɛm no deɛ ɛɛkɔ no ɛnyɛ party a wɔn kɔ chamber of the house ɛkora akɔ attack mps ɛkɔ misbehave wɔ bramra ɛnyina ɛnti no ɛnti dɛ kwaku yɛ no so far as ɛfa. na dɛ kɔnkɔn nom akɔ opposition opposition yɛ wa granted sɛ mo bɛ kɔ bɛ twenty four years ya so do you want to tell me you can stay obi tena hɔ nfie nwɔtwe o. Obi koraa tee party ɛmaa power da o. Bebree ate biaa aduan mahama nom ne ade ade PNC tetetetetetetetete agudze nom tee party party ɛyɛ dɛn paa kwasi nom wɔn deɛ ɛnduom nom aba wate so wɔn aka kasa wei na wa n'ano yiaa yɛ ne mfie mmienu mpo koraa na wofiri power wo ho hyehye waa ei. He must prepare his mind to stay in opposition. Ɛsɛ sɛ ɔprepare n'adwene sɛ baabi a ɔwɔ no, yɛmfrɛ no government bere mu, yɛfrɛ no opposition na wɔnyɛ n'adwene yie. Yɛ w'adwene yie na tena hɔ na yɛ relevant to our cause. Sɛ democracy no a yɛreyɛ no, yɛn nso yɛbɛma yɛn ani abere na yɛn nso yɛayɛ relevant, yɛbɛ contribute. Of course, there are certain things Baabi wɔ hɔ koraa na wɔanhyɛ asase situation no abie nkɔ yie. Menka sɛ ma wɔntena hɔ mfa wɔn nsa nhyɛ wɔn damiri fa mu. They must make sure kraman koro a wɔrenam no, mmɔsoɔ yɛ ma no. Kraman koro a wɔrenam, mmɔsoɔ kyenekyenekyenekye no, yɛn nkwadaa bere mu no, wopae kyenekyenekye no a, ɛma kraman koro atiri mu yɛ ne dɛ, ɛma no kyere aboa no. Saa na ɛteɛ. Ebi koraa a wɔkyere aboa no mpo koraa wɔnka ho, wɔnhwe bi. Woaa wo kɔwe woaa deɛ ɛns dompe na ade bɛma no nso so wo box woaa saa na ɛteɛ wobɛtumi aboa a make constructive criticism and that will make you relevant hwɛ cardinal bi ne yɛfrɛ no cardinal de res ɔse it is very damaging for a leader to say foolish things than to do them cardinal de res ɛhu yie Deɛ ɔde ano bɛka no sɛ wobɛyi ehu koraa sene sɛ wobɛyɛ. Ɛte sɛ wote ɔbarima ate hɔ na wotwe mpena na wode wosan yi wo yere akyi sɛ matu bi, matu bi, ɔbɛbɔ ɔsotorɔ. Ash FM 101. Ɔbarima bi wɔ hɔ koraa wɔnka sɛ ɔdi saa adwuma no mpo, ɛyɛ sene sɛ ɔde n'ano bɛyi ahi sɛ watu bi. Enti deɛ ɔde w'ano bɛka no ɛnnɛ. Woanhwɛ yie a, woahu sɛ NDC foɔ afei na yɛn mo hwɛ ara sɛ afei yɛn bɛ repackage something you could done long ago. Something you could have done. Na nka ada yɛ kaa, kɔkɔ nyi dɔhɔ na nka ɔyɛ kaa. Nka na ahu sɛ asa yi ɛbɛkɔ ditch at any point in time. Enti bɛyɛ two weeks yi bɛyi, mo mo ntumi nstadi yi. Ehunu sɛ deɛ wɔyɛ yi, papa yi kɔ wayward. Enti ɛwɔ sɛ yɛ save no. Moatra hɔ ara ma na nenam mo ara sɛ sɛ deɛ waka yi mobɛyɛ dɛn no mo ani ayɛ me deɛ me dɛ ɛne police wɔnom a step in ntɛm saa na yɛyɛ adwuma ɔman na ɛwɔ hɔ no yɛ democracy no ɛyɛ very young yɛsi yɛdi ayi but me deɛ meda so hu no Sɛ yɛda so wɔ teaching problems, nnipa bi a yɛde wɔn bɛba politics no, yɛyi wɔn as party leaders. Yɛnhwɛ yie going forward. Sɛ ɛnneɛ, if the party, that position will even be vacant, it is better than putting a wrong person there. It is better. Sɛ party no koraa no mo nya nipa papa koraa nfa ne nyinaa mo ma ɛnyɛ vacant obiaa nni hɔ na mo nka sɛ yɛ anya nipa Ghana foɔ bɛte mo aseɛ ɛsene sɛ mo de obi bɛba na afei wɔ ka wei na wa ka wei na wa ka wei ɛna akɔ opposition a wo kɔ opposition a apɛ sɛ ɔba tumi mu ntɛmo a ɛyɛ sɛ o establish legitimacy and relevance afei na wɔ build credibility ɛno ne sɛ Wobɛma nnipa agye wo adie paa sɛ woasesa. Enti deɛ na woyɛ no kane no tumi tumi bɔ dam. Ɛtumi bɔ nnipa dam. Ɛma afei ɔ, a, ɔmisbehave. Tumi bɛtumi ayɛ nnipa, na nnipa nyina. Yɛsɛ wopɛ sɛ wopɛ nnipa karata paa a, ma no tumi anaa ma no sika. Nnipa te sɛ leptic. Wɔntɔ nsuohyeɛ mu a wonnya nhunu deɛ ɔteɛ. Wobɛka sɛ ɔyɛ ayi bi na onya tɔ nsuohyeɛ mu a, ɛnna abɛhu de tumi no ne ayi no ba a, wobɛhu sɛ ɔyɛ nipa papa anaa sɛ ɔyɛ nipa bɔne. Na koraa deɛ wowɔ opposition. Ɛno ara ne sɛ ebi a wowɔ exploite nnipa bi sɛ yɛnyusu ne yɛnkeka. Nyɛ deɛ Ghanafoɔ ɛrehwehwɛ ni. Madi kan aka sɛ seesei Ghanafoɔ yɛahu. Na sɛdeɛ nneɛma resi rekɔ no, mefiri sɛ ebi a ne mu anim yi a, ɛna ɛna mehwɛ figures. I am surprised that the recovery may even happen by the end of the year. The recovery may even happen. Na mefiri sɛ bɛ travel to 2019. Sɛ recovery no koraa no a yɛbɛtumi aka sɛ by the close of the year Ghana foreign reserve may even hit 9 billion dollars. Ebi koraa nsii da sɛ one year obi atumi de ayɛ sei but the cross of the year apart from contractors na all the arrears paa ɛkye yawe no ne yɛyi ɛde afiri hɔ na me koraa me hu sɛ gross domestic product aban bi aba power na within that year ɛnɛ me a mehwɛeɛ no gross domestic product atumi one single year Watumi a move no from one sixty seven billion to two hundred and four billion Ghana cedis. Ebi nsi da. Within one year. Within one year o. Enti sɛ wohwɛ mu koraa no a na manfoɔ ka Ghana ka Ghana ka Ghana ka ɛnam sɛ mede Ghana ka no ɛbɛkyerɛ mu yie. Ghana ka efiri.

Wei na yɛfrɛ no sɛ amammuo papa. So it is expected sɛ ɛnni mfeɛ nwɔtwe Ghana debt to GDP will be tamed between fifty five to fifty eight percent. Afei na na yɛ establish relevance ɛwɔ ɔman mu. Afei paa na ne yɛhyehyɛ nneɛma yie. Ebi nsii da. Sɛ Ghana kaa da biara pagya ne mu te sɛ alupre a watu foforɔ rekɔ no, afei deɛ wei koraa deɛ anlɛvo koraa wo din da yi o, atɛki nose dive ɛte bɛ fam. Wei ne kyerɛ yɛn sɛ sɛ yɛkɔ so hyehyɛ yɛn nneɛma yie ne yɛni bere a because aban wei yɛ so careful sɛ menyi nni sɛ contract nnuamu paa kɛseɛ ne bi to the tune of about five point four billion ebetumi ahapen wɔ nana akufo adomɛ so menyi mi ni all the relevant loopholes baabi amanfoɔ de sika fa na reforms a ɛreba no sɛ tumi remove nipa efiri sika gyegyeɛ ho na afei nipa nyegye sika bie mu deɛ a ɛhɔ no na n'aban no ɛrebɛboa n'ano na mefrɛ teachers. nurses nom ne ade ade na ebu so hu sɛ singles pine salary no ɛkɔɔɛ no mo ani gye ɔm se ae mese mo nim second tier pension no nso ɔm se o yɛ ani gye na mese na mo nim sika no dodoɔ mese ɛtɛ months no na union no baako koraa nim kaa aban no ɛdeɛ Afei de wɔkɔ tena ase aban se me tua three point one billion ma release yi de kɔ m'account so. Wate se obi aba kora bɛda aban no ase? Moate se union no bi kora aba? NPP have chopped several success story, they have a lot of good stories to tell. Omo achieve achieve achieve achieve within one year no. Eno na Ɛwɔ se yɛnya kwan tɔn na Ghanafoɔ te aseɛ. Enti na teachers, wokɔ pension a, wonkɔ ne nsapan nkɔfa wo yere ntom asin ntwaa w'asen ebiem. Afei wokɔ a, wo nsa bɛka wo second tier pension. Enti ɛyɛ sɛ unions no, na anka ɔyɛ sɛ wɔn koraa meet the press na wɔka kyerɛ wɔn sɛ saa adeɛ wei aban ayɛ ama yɛn. Enti aban yi yɛ nneɛma sei in the midst of clearing arrears yɛ a na ɛtae hɔ. Ɛyɛ dɛn na akɔka sɛ aban no ebia deɛ ɔyɛ no menhunu hwee ɛnyɛ. Bra bɔne deɛ yɛmfnyɛ no na yɛde bɛtena ɔman mu seesei adidi o. Obiara bɛyɛ legitimate business na yɛahwɛ successful business people. Nyɛ deɛ ɔkɔtare party akyi adwuma no koraa mpo ɔnyɛ. So ho? Afei adeɛ baako a ɛha me a youth no meka kyerɛ wɔn ne sɛ the fight against corruption is for their benefit. Mmeranteɛ no aba no. Nti si yɛkye wɔ bi me kusiboafo si yɛkye me ne yɛde me kɔgyina baabi sɛ madi sika anaa mayɛ bɔne a manyini mɛtumi ayi ma no na obi na ɛbɛkyerɛ obi a mahu korɔ no wobɔ obi na ɛbɛkyerɛ m sɛ lɔya ni Yɛmpɛ youth no sɛ wɔn bɛkɔ akɔdi akyire. Mo na sika yi ne nhyehyɛeɛ yi nyinaa is to your benefit. Mehwɛɛ Ghana ka no, bullet points payment a ɛbɛba, bond no a yɛgyeeɛ no, interest no na yɛresɛvese o. Principals no gu hɔ ɛfiri 2023 kɔ no ɛne yɛbɛhwɛ yɛn ani so adeɛ. Enti sɛ nnɛ obi a Wɔ wɔ adwene a wɔse mefe ɔman sika one yɛ wɔ this payment wɔ hɔ ɛfiri twenty twenty three kɔ unemployment nso so gu mo so as young men nipa ni abiri pɛ sika sɛ ɛnuru time a bullet point payment no principal no yɛ redeem no koraa mmra no ne yɛtumi ayɛ infrastructure papa anya kwan anya dams na wɔamfa Ɔman Tiwa ne State FM ayɛ successful 107.1. na moanya adwuma ayɛ na ɛba sɛ yɛnni hɔ koraa na mo na mobɛko ka no a mobɛnya sika de aka saa ka no that is the fight wọn na ɛka kyerɛ wɔn sɛ ɔman a ayɛ successful no corruption wɔ kɔ china ne yɛn ka sɛ woyɛ corrupt ne yɛn hwɛ baabi a ɛde wobɛfa yɛsɔre kɔ hɔ sɛ yɛkɔ akɔpɛ biribi nyɛ sɛ buroni no ɔyɛ soro abɔfo o But system a wɔn de agu hɔ no, sika wie yɛ den, na wo fa nso so a, yɛ bɛ punish wo. Because yɛn pɛ sɛ obi bɛ repeat. Ɛno na aha. Enti ɛbɛbɛ yi, me nim sɛ mmeranteɛ bi a sika no wɔn anni bie, wɔn shirt bɛyɛ sɛ mmienu ɛsensan dan ho. Ndadoa na wɔn de abobɔ. Yɛfrɛɛ wo ara yɛse bɛgye fifty Ghana. Kɔ na kɔyi shirt no hyɛ na bɛforo kaa. Yɛrekɔ akɔtwe momome de ama obi. Wonim haw a aba abɛtɔ wo so wɔ saa adeɛ no a wɔyɛeɛ no nti? Ka wɔ sɛ wo kwan a yɛayi awie dada no, ɔno nko ara fa. Enti saa mmeranteɛ no ne mmabaawa no, ɛnka ɛnyɛ mo gyinabeɛ ni, ɛnyɛ mo tenabeɛ ni, nyɛ ɛne sɛ woawie sukuu mfeɛ nnum, mfeɛ nnan, mfeɛ mmiɛnsa, wonnya adwuma nyɛeɛ, na wopɛ sɛ wokɔ fam koraa kɔkorɔ so Mediterranean Sea kɔpɛ adwuma bi yɛ, ebi koraa wokɔwu hɔ. Ghana nso so ɛwɔ se yɛn nso yɛ nhyehyɛeɛ sɛ we can do something to help you enti firi nnɛ rekɔ yiaa yi amammuo yi main focus is job creation na ɛwɔ se yɛ stop corrupt people ansa na yɛatumi ayɛ successful yɛantumi a na ɛte sɛ wo ne odwan kɔ daayie woretwe no na ɔno wɔ ɔwe. Na mo mo mmeranteɛ no koraa youth no a mo te akyire no you are not in the positions to steal mo mmɛn sika no ho ɛnsesa koraa mo mmɛn ho o mo mmɛn ho kakra a mo bɛnya de atotɔ tena mɔ ɛne apɛtɛsi asaa mo adwene nti ɛna ti mo di akyire no eh, deɛ mo nsa ka nyɛ tra mɔ ɛna ti mi tɔ ɛti mi tɔ de papa bi kura wɔ wiase mo ni akyire. na nnipa no yɛnyɛ ne sei because me me deɛ me so obi a wafa Ghana sika na wamfa no kwan papa so na wabiw so ne position ɛwɔ se yɛ punish no na nnɛ obi a ɔwɔ hɔ biara ɛde yɛ suahunu sɛ ampa sei na too asumasi me ade a president de aba a ɛyɛ me dɛ pa special prosecutor na afei right to information ɛyi no a Ɛpɛnde yi a menim sɛ ɛbɛba soɔ no, m'ani gye ho simply because sɛ yɛantumi anreform institution a, na ano me kyɛkeeɛ a mehwɛ, mese institution baako koraa nni Ghana ha a ɛyɛ ready to deliver proper public good. Institution baako koraa nni. Baabiara nni hɔ a ɛyɛ wɔ Ghana ha. Na with this flashy programs, corruption na ayɛ ne saa o. Enti programs a Nana Addo roll no out nyinaa no, ɛyɛ, ɛyɛ fɛ. Nanso so yɛanyere yɛn ho a nkurɔfoɔ ma ne nsane ɛmbenefite the citizens? Wɔbɛfa sika no nyinaa. Enti nnɛ, hwɛ amammuo. You must be a shepherd and a butcher at the same time before you can dɛ wobɛtumi ayɛ mmoa. Woyɛ mmoa a, ɛwɔ sɛ ɔsan wɔ akokoduru a wobɛtumi atɔn obi aku bi abobɔ no wɔ dwa so. Nyɛ nnipa no nyina ɛna ɛyɛ relevant to our cause. Bebree baeɛ a wɔbɛdire yɛn ne future generation. Ɛno na ɛwɔ sɛ president ne aban wei ani abere wɔ ho na ɛnyɛ sɛ obi nyaa witch hunting, witch hunting. Hwan na bayifoɔ te ne fie a wonkɔɔ ho mpaabɔ sɛ ɔbɛyi no afiri hɔ? Na anka pray for me, pray for me no aba bebrebe no. Ɛɛ wɔfa ahenfoɔ deɛ ne wɔn mo ko pray for me no. Mm. Ɛyɛ me kusi buafo ti na akɔ mpaabɔ. Sɛ obi a mpɛ sɛ ɔne busuefoɔ bɛtena. Ɔmpɛ sɛ ɔne busuefoɔ bɛtena. Na Ghana busueni bi a ɔne hɔ ɔkyɛn corrupt individual. Busuani biara nni hɔ. Ɔno deɛ obetumi a targete Ɔbɔn FM one zero seven point one. Mo ho akyere mo. Enti wo bɛhwɛ Ghana ka a, deɛ esum hɔ no nyinaa kyerɛ sɛ Ghana ka tɛtɛ pɛsɛnt yɛ nnua mu, yɛanfa anyɛ adwuma no, ɛna egu nkyirimma hɔ. Sɛ nka yɛ yɛ hwɛ yie, ɛnɛ Nana Akuffo Addo no ne special magic yi ara ne sɛ ɔyɛ prudent. Ɔhwɛ sika yie. Wɔnye obi a wɔakoro so n'adwen, wɔyɛ pɛ dɛ, na sɛ n'ani hwɛ mu ankasa, kwan se kasa a wɔte na ɛwɔ sɛ ɛyɛ project. Value for money. Na na wɔse contract biara nni hɔ a ɛwɔ Ghana ha a yɛde ma na Ghanani bɛtumi ayɛ anaasɛ consultant, Ghanani consultant bɛyɛ a ɛwɔ sɛ yɛkɔtaa ma obi ma no bɛdi sika no kɔ. Because he saw several consultancies. yɛ ebi yɛ thirty seven percent of the total value of the yi no a yɛyɛ mm. na wɔsi wɔde wɔate bi da fine ghanaians mo secondary individuals ɔmɔ mpɔfo one zero seven point one ɛdi ɛnti wobɛn sɛ public sector hɔ obi ayɛ ne ho sɛ asɛ ontimi nyɛ ontimi nyɛ ne yɛde akɔma outsider so ɔyɛ consultant ne akɔtɛ n'akyi ne abɛ pɔnkye hole ne ayi ne akɔkyɛ this thing must stop ɛno ne yɛyi yɛ sɛ wo aggregate. outside consultancy paa Ghana foɔ bɛtumi ne deɛ kɔ school no yɛ dɛn waa wobɛhu sɛ sɛ nkurɔfoɔ na kɔtetɛ nkurɔfoɔ akyi kɔtuusu wɔn ba ɛde wɔn bɛyɛ consultants seɛ deɛ yɛntumi yɛ nti saa deɛ wɔ yi a ɛkɔ soɔ no mesrɛ Ghanafoɔ mempɛ sɛ woyɛ parent a wo ba a ɔte fie corruption na adi anya mesrɛ wo montu wɔn mo fo yie Aban wei ɔnnye sika no mfɛ ngu no botom. Yɛ nhunahuna akorɔmfoɔ sɛ ɔmo bɛwia Ghana sika sɛ yɛ deɛ yɛ taa wɔn nom ankasa. Deɛ yɛ hwehwɛ ara ne sɛ Agya wi, Auntie awi, Maame awi, Wɔfa awi, Sister awi, mo bɛ gya yi awi na Ghanafoɔ ho atɔ wɔn. Afei ne yɛ de sika no asi dam papa, ayɛ kwan papa, asi hospital papa ma sɛ wo yare na wo kɔ hɔ a wo bɛnya aduro anom. de ayɛ nhyehyɛeɛ pa a, Ghanaians bɛtumi anya biribi akura, na daakye, daakye, daakye, daakye no, wɔn compete with other people elsewhere, wɔn atumi ayɛ no yie. Ɛno ne adeɛ a ɛhia, nyɛ sɛ afei na me nua no na sei. Na of course, high profile corrupt individuals no, yɛ a ɛyɛ sika no koraa bum no, yɛn mfa nyɛ adwapadeɛ Ghana ha o. Enti wote hɔ sɛ ayɛ adwapadeɛ wɔ Ghana na mekɔ a, ɛneɛ wo boa. Monhwɛ yie nea ntetee wɔn no, na mefiri sɛ da biara no, nkyiriba no bɛba abɛka bɛbɔ aban wɔ yi aba so, na ebi ka galamsey ɛne adeade mete aseɛ biribiara no, Awurade de adwapadeɛ kyɛ wo a, wɔde akyɛ the entire spectrum of Ghanaian generation ɛkɔpem time a Yesu Kristo bɛba. One single generation ɛntumi mɛsɛɛ no when you don't have technology to get that ɛyi ɛmɛsɛɛ no sɛ wonni nimdeɛ a yɛde yi gold a ɛmɛsɛɛ no na wɔn a ɛwɔ nimdeɛ bɛɛ dɛn ɛbɛba abaaba abɛyi eti deɛ mɛka ne sɛ yɛnhwehwɛ nimdeɛ the government is working wɔde nimdeɛ papa a asomasi ne benten nsa ka a ɛyɛ na mo ayɛ ne yie. Moyɛ no yie a sika no bɛba Ghana. Moyɛ Ghanafoɔ. You must be patient enough na nhyehyɛeɛ papa no mmra. Na nkwadaa no daakye wɔba a, wɔn ankɔkra nsuo ammɛnom anka sɛ asase koraa asɛe na ɛnsan mmɛdane wɔn so ka. Nti me nuanom deɛ mede bɛgya wɔn ano no. Meda ase. Owura Thomas Kwesi Boafo yɛ Chief Executive Officer